Abusua, Madwo Bɛdɛmba ba ama ɔatsena ase ama ɔadwo aba Ɛtɔ Akyire Afa dwumadie yi so. Ɛtɔ Akyire Afa yɛ dwumadie a yɛma yi mu obiara gye atom sɛ ɛhɔ na ɛnnɛ yi yɛresua amammerɛ ne amanneɛ na yɛde abɔ yɛn bra sɛnea ɛbɛyɛ a woduru baabiara no a obiara bɛhunu sɛ paa nso woyɛ Ghanani ba. Ɛyɛ me a medi dwumadie ho kan, me din de Esi Bodui. Ɛnnɛ nso deɛ mekɔeɛ a mekɔɔ no yie kyerɛ sɛ Nana Ahemaa bi fie. na mede too ne nsa mu, mema ɔno ankasa abɔ ne din, wakyerɛ deɛ wɔyɛ, wakyerɛ dwuma a wɔdi wɔ ahemfie, na ne diberɛ a wɔyɛ nso so, akonnwa korɔ a wɔte so, ne nyina ara ɔbɛkyerɛ, na afei ɔde afotuo kakra atoa so de ama yɛn, fra afoforɔ ka ho, na yɛn nyinaa yɛnsua amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔkɔ baabi a ɔbɛda nso sɛ Ghanani ba. Mema Nana akɔ aba na yɛde nkɔmmɔ no ahyehyɛ so. Nana, pakyɛ wakɔ aba. Yeah, ɔde so yɛba o. Yɛ adeɛ na. Sɛ me na me wo nti na wo nso wo mɔ. Yo yo yo yo yo yo. Wadaworo ma dwumadie yi so ɛyɛ to akyira fa. Ɛno ane san kɔfa anaasɛ bu nkɔmpɔn. Na yɛsua amammerɛ ne amanɛ sɛnea mede too w'anim a ɛyɛɛ wo dɛ a wogye yɛn ano yie se yɛn mmra ne yɛn bɛsua bi no. Wadaworo ma to w'anum tuo na bɔ wo din, deɛ woyɛ, wodi berɛ wɔ manhyia, nnoɔma nnwuma ahodoɔ a. Wo di ne ne nyinaa no adaworoma fa to hɔ ma yɛn. Yoo
mema matiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa atena ase montena ase na monhwɛ yɛn na montie bi yɛfrɛ me din de ɔsɔfoɔ Nana Ɔpam Ago Brago Dansoa medi m'akonnwa wɔ Adwaase ahemfie sɛ Dwatoahemaa. Otumfoɔ nso asan abɔ me aba so ama me dibea kɛseɛ pa ara sɛ Asanteman mu ha nyina ara, mmeranteɛ ne mmabaa, menkyerɛkyerɛ wɔn amanneɛ ne amammerɛ ne asetena ne daakye nsɛm a sɛ yɛnni hɔ a wɔbɛsɔ mu ama yɛn nyina ara. Nti mɛka a, meyɛ Otumfoɔ Ambassador. for Mmeranteɛ ne Mmabaa, Otumfuo's Ambassador for the Programme for the Youth, ho asɛm na mereka yi. Yoo, mekɔɔ asɔfodie kakra de kyerɛ sɛ ɛnnɛ mmeranteɛ ne mmabaa aba no, yɛsɛ yɛgyina Nyame asɛm so na yɛtu wɔn fo. Nti m'ahemmaa nie no akyi nyinaa no, mesan kɔsuaa asɔfodie kakra ka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛgyina Nyame asɛm so na me ne wɔn akasa. Nana, wei deɛ mede retwa mu kakra. Obi bɛka sɛ, Obi a wobɔ mpaeɛ ma nananom, anaasɛ wogu nsa ma nananom, na yɛtwa dwan ne adeɛ nyinaa Kwasidaeɛso a, ɛyɛ dɛn na wotumi yɛ asɔfodie ma no yɛ yie? Yoo, mepɛ sɛ mema amanfoɔ ne atiefoɔ nyinaa te sɛ Ghana ha yɛ amammerɛ no baako koraa nni hɔ a ɛyɛ abosonsom. Ne nyinaa yɛ nyamesom. Hwɛ sɛ Kwasida ɔhene bi ne n'atena nkonnwa nyinaa atena ase ayɛ amammerɛ nkonnwa fie so nyinaa awie atena ase ne adi asɛm. Nsɛm a ɛda kuro mu abusua mu ne yɛadi ne yɛde asomdwoeɛ atoto yie na yɛadidi abom, yɛaseresere anigye mu. Wofrɛ wei abosonsom de a, enti yɛ a yɛkɔ asɔre, yɛka asomdwoe ho asɛm, yɛwɔ ahemfie nso a, yɛka asomdwoe ho asɛm. Enti asɔre ne ahemfie, ne nyinaa yɛ ade koro. Wadaworo ma me da ase paa ne nkyerɛmu. Ɛyɛ a na obi nte aseɛ, obi frɛ me a, nti wei ne wei no ɛkɔsi sɛn? Nti ɛnnɛ a menya n'anammu a na wakyerɛ mu yi deɛ, na kyerɛ sɛ ne kwan so ara no. Na book yi a wotwerɛeɛ yi, Ɛɛ, adwene bɛn na ɛbaa wo tirim, anaasɛ nsusuiɛ bɛn, anaa obi koraa na ɛhyɛɛ wo sɛ twerɛ, anaasɛ biribi saa? Book yi, mfeɛ bebree atwam na Nyankopɔn de too m'akoma so sɛ mentwerɛ saa nwoma yi. Nwoma no din de From Teen to Adulthood. A guide asekyerɛ ne sɛ efi mmanteberem de kosi mpanyinyam, akwan a ɛsɛ sɛ nnipa fa so de tena ase asetra pa a ɛbɛsɔ Nyankopɔn ne nnipa ani. Ɛnna ɔno Nyankopɔn no de too m'akoma so sɛ menkyerɛw. Mfitiaseɛ no, na minhu, nso Nyankopɔn gyina me kɔn so Ɛma metwerɛɛ nwoma yi. Nti nwoma yi a matwerɛ yi, sɛ obi a ne nsa bɛka bi bɛhu sɛ adeɛ no ankasa no ɛmfi me ara me tirim. Ɛfi soro. Sɛnea Bible mu nneɛma bi wɔ hɔ a nnipa twerɛ no, ɛnnɛ yi ara nso, Nyankopɔn tumi hyɛ nnipa ma yɛtwerɛ nneɛma. Ɛna ɛma mede twerɛɛ book yi. Na ɛnam saa ɛɛ book yi a matwerɛ yi so, Otumfoɔ nsa kaa bi. Enti ɔkenkaeɛ na ɔse, Dabi, nsɛm a ɛwɔ book yi mu deɛ, ɛsɛ sɛ mema me mmeranteɛ ne mmabaa nyinaa a ɛwɔ Asanteman mu ha. Ɔwieɛ na ɔsan de Ghana nyinaa kaa ho sɛ ɛsɛ sɛ obiara te nsɛm a ɛwɔ mu. Nti saa na ɛyɛeɛ a book no soso. Onyame nam n'anwanwa kwan so maa metwerɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yɛde bɛtete nkyirimma. Na dɛ daakye yɛyɛ nni hɔ a mpanimfoɔ yɛkɔ yɛkɔtoa yɛn nananom a, yɛatumi aka akyerɛ wɔn sɛ nkwadaa no deɛ yɛagya wɔn akyi gyina pa, yɛagya wɔn yie ɛfiri sɛ yɛatete wɔn yie. Nana yɛda ase ne wo nnwuma pa a ɛyɛ woanyɛ asoɔden ama Nyame na woatwerɛ krataa de ato hɔ ama yɛn nyinaa nso yɛbɛtumi asua. Wadaworo ma Ɛɛ, wobɛdii w'akonnwa yi mfeɛ dodoɔ sɛn ni? Madi mfeɛ aduonu wɔ akonnwa yi so a merekɔ nnaduonu baako mu na mawura yi. Mfeɛ aduonu na madi wɔ m'akonnwa yi so. Mpakyɛw, wo se woyɛ. Dwaato Aheman ma Otumfoɔ Wɔfa Adwaase akonnwa no. Ɛyɛ Otumfoɔ Wɔfa n'akonnwa. Wɔfa Adwaase. Ɛhɛn, nti Otumfoɔ Wɔfa no.

Ɔpɛ sɛ ɔde kɔ ɔhene hɔ, na sɛ bio ɔpɛ obi adi n'anim. Nti Ruah bɛsrɛ wo, Nana, mesrɛ wo, midwaa toa wo, ma yɛnkɔ ɔhene hɔ na kɔka m'asɛm yi ma me. Ɛtɔ da bi a na obi anya amanne a ɛkɔ ɔhene anim a, ɛnyɛ koraa, nti na wabɛdwane atoa wo. Mesrɛ wo, Manya asɛm o, ɔhene wɔ me yɛnkɔ na memfa me dwaatoa mfa wo so. Enti yɛgyina hɔ. Ɔhene no nso so, ɛsiane sɛ ɔno ara na wayi wo dwaatoa no nti, wokɔeɛ. Asɛm biara a wobɛka biara, ɔnam Onyankopɔn ahummɔborɔ so na ɔno nso atie n'aso pa mu. Ɔdaroma, Adwaase yɛ ɛhemfa sa? Ɛda he? Adwaase yɛ Kuro no aniwa paa. Asekyerɛ ne sɛ, University of Kwame Nkrumah University of Ghana a ɛwɔ Kumasi ha, Technology University of KUST no, Nkrumah University, ɛwɔ Adwasefoɔ, yɛn asase so. Ɛwom sɛ nkuro nkuro no bi keka ho na.

Woyi pɛ na yɛ sɛ fɛn bu agu. Fɛn bu agu. Abusua mi ka o sɛ Amuzu Herbal Center si a wɔni beebi a nka ne no ɔwɔ ne bie mu. Ɛɛ wɔfiri Club 600 a ɛwɔ Tafo aba Tafo nhyiae so. Nti wofa number no a egu afidie nim na wofrɛ no a deɛ ɛnka ne na akɔyɛ wɔ hɔ biara no wofrɛ no a ɔbɛkyɛ baabi foforɔ na ɛhɔ nso so deɛ ɔde abɛɛfo mfidie ɛna ɔde abegu hɔ ɛna ɔde hwɛ nipa wedeɛ mu yareɛ biara a asuma ɛwɔ mu no Wobetumi aboa wo ama woasi pi na woasi tan. Ɛnnɛ mmerɛ yi, wo yare a, kɔm bɛde wo ne w'abusua. Merekɔgye m'aboafoɔ nkratoɔ. Meba a, yɛbɛtoa so. Ɛba mmarima hwɛ mu deɛ a, Dɔkta Amuzu, yɛn na Afrika ha nyinaa yɛagye yɛn atom sɛ, woba yɛaseɛ hɔnom a, yɛsa nyarewa bebree. Na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛn atom ma atrene Afrika ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa.

Prosit abɛsoɛ wo. Ebia obi rehwɛ me, wanya prosit, wakɔyɛ prosit surgery, yɛyi afiri hɔnom, mmɛn nnɛ na yɛbɛma no mpagya biom. Wowɔ low sperm count, wo sperms no ebi nni mu koraa, ne nyinaa wo ba a, Dɔkta Amuzu, yɛbɛboa wo. Yɛasoɛ no wɔ Kumasi, Tafo, Club 600, Accra, Achimota Christian Village. Ahyɛama, Lebanon, Second Step, Kasoa, Amanfurom, Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area Three, Imorotu na Abronnsan no mu, Techiman, yɛwɔ Zongo, Takoradi, yɛwɔ Esipong, Sports Stadium Junction hɔ. Yɛyɛ adwuma from Monday to Monday, dabi yɛ adwuma. Anɔpa nnɔnson, yɛdwen kɔpɛ nwumerɛ dum ne fa.
Abusua, masan mo akɔ aba biom o, mesan meda wo ase a mekɔ gye nkrato no, wonya abosrɛ twɛn me na wo frɛ afoforɔ kaa wo ho, na mo nyinaa nso mo kɔɔ YouTube na mo kɔ hwɛɛ Simpig TV na mo hyɛɛeɛ. Saa mmerɛ yi yɛ toa nkɔmmɔ no so. Me ne Nana Ɔpamabo. Ɔpam ago, Brago Dansoa. Ɔno na ɔyɛ Dwantoa Hemaa ma Edwa Ase Ahemfie. Gye akonnwa a ɛne yɛn nyinaa yɛnsua amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ akonnwa no ho. Wɔtenaa so mfeɛ duosia ni. Adwuma bɛn na ɛwɔ akonnwa no ho? Tena ase na yɛnsua adeɛ. Ɔdaworo Manana, seesei woakyerɛ yɛn akyerɛ yɛn Dwantoa Hemaa asadeɛ. Na Ɔdaworo ma, Dwantoa Hemaa, ɛda mo abusua mu anaasɛ yɛhyɛ wo mmɔdenbɔ a na yɛde ama wo?
Yoo, baabi, nkuro pii, nkuro biara anaasɛ ɔberempɔn biara wɔ tumi a wɔagye afiri Asantehene hɔ de yɛ ne nkonnwa. Nti obi wɔ hɔ a, na wo mmɔden bɔ sɔ ani wɔ kuro no mu a, ɔhene no tumi bɔ akonnwa bi a ɔpɛ biara de ma wo. Nti dwaatoa no, Ebi wɔ hɔ a, ɛyɛ mmɔdenbɔ na yɛhwɛ wo mmɔdenbɔ a, na yɛabɔ ama wo, ne w'animuonyam, ne sɛ a wosɛ, ne wo nyansa na yɛde bɔ ma wo, ne sɛnea wo ne nnipa di nkitaho, wo dɔ a wode dɔ nnipa ne ade. Obiara nsɔre mfa n'asɛm biara nkogya obiara kɛkɛ. Enti ebi wɔ hɔ a, ɛda abusua no mu, na ɛda abusua no mu. De ato a wowu a yɛtumi po mu akɔdwane. Ebi nso wɔ hɔ a wobɔ de bɔ na ɔhene ɔpɛ w'asɛm a ɔhu mmɔde bɔ no na ɔde ama wo. Ɔdarima, wobɛtena akonnwa yi so yi anaa ansa wobɛdi akonnwa yi? Ɛdeɛn ne deɛn ne deɛn na wohwɛ a woyɛeɛ nti a ɛmaa edwaa so hene tumi bɔɔ wo dwantoa hemaa? O, nneɛma deɛ bebree, bebree, ɛfiri sɛ me ankasa no mehu sɛ Nyankopɔn a Ɔbɔɔ me no, me ba no, Ɔde akyɛdeɛ bebree kaa me ho. Yɛbɛka sɛ talent anaasɛ nimdeɛ bebree. Enti ɔhene ne me nua no no, nti ɔhwɛ me sɛnea me nimdeɛ si teɛ. Mete sukuu, Appleseed Catering School. Mɛyɛ nkwadaa, tete nkwadaa bɛboro. ahanson na ɛgu Ghana man yi mu a wɔyɛ adwuma. Ɛbinom bebree asisi adan, atotɔ wɔn cars ne ade. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Apple Seed Catering and Cake Decoration School. Na seesei manyini abɔ aberewa nti seesei matena ase. Nanso Nana, wontena ase saa oo, ɛfiri sɛ nneɛma a wogu so a woreyɛ no, krataa yi koraa a woatwerɛ ne mmɔdenbɔ a ɛnam so Otumfoɔ koraa de yi wo ɛɛ Ambassador for Youth of Ashanti no koraa no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti yɛnkɔ ɛno so. Adaworoma, ɛɛ ɛdeɛn na woyɛeɛ a ɛtumi maa Otumfoɔ. tumi bɔɔ saa abɔdin no de maa wo? Madi kan aka sɛ nwoma no a metwerɛeɛ no, m'asɔfoɔ mpanimfoɔ bi dwene ho sɛ nwoma no, nimdeɛ wom paa. Nti yɛyɛɛ parcel bo nwoma no, yɛboaa bɛyɛ du ano na yɛkyekyereeɛ, na na yɛrekɔ ahemfie akɔma Otumfoɔ Afinsiapa. Ɛnna yɛrekɔ no nso so no, ɛsiane sɛ na mewɔ sukuu a meyɛ cake ne nneɛma nti, meyɛ cake fɛfɛɛfɛ na meyi Otumfoɔ mfoni too so. Ɛnna mefaa nkwadaa kyerɛ wɔn anwensɛm. Na nkwadaa mmienu yi kɔgyinaa hɔ nwene nsɛm yi ma Otumfoɔ. Sɛ na ne nyinaa ɔte hɔ no na ɔrehwɛ nea ɛkɔ so nyinaa. Enti wɔkyea me no, wɔse, Woyɛ adeɛ o. Enti deɛ ɛkeka ho deɛ, ɛnyɛ ha na mɛka. Akokɔ nto badwam. Enti ɛda a yɛkɔɔ ahemfie sɛ yɛrekɔda no ase, sɛnea ɔsi gyeeɛ, ɔkura me nsam sei, ɛna ɔde dwumadie hyɛɛ me nsa, na wakenkan nwoma no, ahu nneɛma a ɛwɔ mu, nnepa a ɛbɛwɔ mu, ɛboa, ɛbɛboa nkyirimma na daakye, ɔno ara sɛ ɔda a ɔnna. Enti wɔpɛ dibea a ɔkɔ a ne mpanyimfoɔ bɛnya baabi ama no atena, ahu sɛ w'akyi no woyɛ no kamakamakama. Enti yɛn awofoɔ ne akyikyafoɔ ne asɔfoɔ ne ahwɛfoɔ, ɛsɛ sɛ yɛsua Otumfoɔ. dwumadie ne yɛn nyinaa yɛde yɛn ho gyem sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmeranteɛ ne mmabaa a yɛsɔre a yɛayɛ yɛn ho te sɛ sɛ wɔn firi aburokyire na ɛbaayɛ o sɛ wɔn firi eh, Saudi Arabia na ɛbaayɛ o sɛ wɔn firi he na ɛbaayɛ o wɔn suban ne wɔn ne yɛn nyinaa ɛnsɛ Ghanafoɔ nneɛma a wɔyɛ otumfoɔ sɛ Fon so na wɔyɛ nsɛnhunu ne nneɛma a ɛmfata. Otumfoɔ se, Ɔda a ɔnna. Esiane mmeranteɛ ne mmabaa no nti. Enti ɛyɛ asɛdeɛ sɛ me ne wo mmienu nyinaa, ɔwofoɔ, ɔsɔfoɔ, ɛɛ, Papa Krammo, yɛn nyinaa yɛnka mmom na yɛne Otumfoɔ nyɛ adwene na yɛntumi nkasa nkyerɛ yɛn mma yi. Ɛnyɛ ɔhyɛ so, Ahobraseɛ kwan so, ɔdɔ so. Yesu sɛ, nkwadaa no koraa mokasa kyerɛ wɔn a, monkasa nkyerɛ wɔn ɔdɔ so. Na yɛde nimdie no, tete amammerɛ no, yɛde ahyehyɛ wɔn mu. Tete asoɛeɛ, sankɔfa no, yɛsan kɔfa. Na sankɔfa nso, yɛnkyi. Ɔdaworo ma, yɛfiri se yɛde saa abɔdin maa wɔwɔ ahemfie no. Ɛdeɛn ne deɛn ne deɛn ne deɛn na wayɛ sesei? Oh, deɛ ɔde maa me no, ankyɛ biara na Covid no baeɛ. Oh. Enti ɛyɛ komm. Mm. Enti Covid yi twaa mu yi a ɔhyiaeɛ no, mm. ɛna ɔka kyerɛ yɛ sɛ, adwuma da so da n'akoma so paa, ɔpɛ sɛ ɔno akyerɛ yɛ nea yɛnyɛ na yɛn nso yɛaka nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Mm. Ankyɛ biara na ɔtuu kwan kɔɔ Engresi aburokyire kɔsii King Charles ɔhene a ɔbaeɛ. Enti n'akyi no nso so yɛyeyɛ yɛn nnwuma. Asɔre bi wɔ hɔ a na wɔafrɛ me. Wɔate dwuma a Otumfoɔ sɛ menni no na wɔafrɛ me. Romafoɔ frɛ me ɛɛ Assemblies of God, Methodist, baabiara, mpo Nkramofoɔ nso, Imamfoɔ no me ne wɔn nam. Yɛyɛ adwuma no sɛnea ɛsɛ pɛpɛɛpɛ. Wɔdaroma Adwaase, Ɛyɛ afahyɛ soronko bi wɔ ha a yedi anaa? Oh, Adwaase deɛ Kwasidɛ ɛne yɛ a yɛdi. Kwasie da biara yɛhyia. Ɛtɛ da bi nso na ɔhene pɛ sɛ ɔfrɛ nnipa nyinaa, sɛ ɛyɛ Buronya o, sɛ ɛyɛ Easter o, ɔtumi bɔ dawuro. Na sɛ afahyɛ paa te sɛ Odwira ne Ohum ne adeade no deɛ, Yɛ Kumasi Asante ha yɛ dwira nyinaa yɛ di wɔ Otumfuo ahemfie aha but ɔhene no ɔpɛ sɛ ɔne yɛ kasa de a ɔtumi to nsa fɛɛ na wabɔ dwa dataa na yɛ nyinaa kɔhyia na ɔne yɛ akasa. Me hene me nua bɛrima yɛfrɛ no Nana Opoku Agyemang, Bawuwa Nsafo, ɔtɔ so mmiɛnsa, Otumfoɔ ne Ɔfa no no. Otumfoɔ wɔ Ɔfa no no.
Aane. Yona meda ase, meda ase paa, woakyerɛ nneɛma bebree na agu so a worekyerɛ yɛn. Yɛnhwɛ sɛ adwuma titiriw bɛn na ɛwɔ dwa ase ha a yɛyɛ?
Ewiase ha deɛ ɛsiane sukuufoɔ no a ɛte ha no nti, adwuma wɔ ha paa. Nkurɔfoɔ abuebue stores sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkwadaa no biribi a ɛhia wɔn biara wɔbɛnya atɔ. Ebinom nnoa aduane firi anɔpa kɔsi anwummerɛ ɛfiri sɛ nkwadaa no a wɔatu kwan afiri akyirikyiri aba no, ebi koraa firi Nigeria aba. He na ɔwɔ dansɛ ne nkonko ne adeɛ nkuku nkraka ɔde bɛ noa aduane nti bebree no ara noa aduane no aduane ɛkɔtɔ aduane a yanoa da wɔde na asan kɔ abɛsi wɔ sukuu yɛ a wote yɛ yi o adeɛ no asɛ ɛda hɔ a wɔama mma no nso ɛnoa no aduane saa de ma nkurɔfoɔ kuro yi mu deɛ ɛnoa na asɛ bio mpɛ aduasa nkɔdaa yi a wɔn aba ahɔhobea Nso wɔba a, na yɛagye wɔn ayɛ kuro mma. Ebinom tena ha mfeɛ nnan, ebi tena ha mfeɛ nsia, wɔyɛ wɔn masters, ebi koraa ba bɛyɛ ayɛ wɔn doctorate wɔ Kwame Nkrumah suapɔn yi mu. Eti ɛha deɛ yɛgye ahome koraa. Monni ahomegyeɛ. Abusua, mekɔgye m'aboafoɔ nkratoa ba me ba a yɛbɛtoa so.
Ɛba mmarima hwɛ mu di a, Dɔkta Amuzu, Yɛn Afrika ha nyinaa yɛagye yɛ atom sɛ woba yɛaseɛ hɔnom a yɛsa nyarewa bebree na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛ atom ma atene Afrika ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa. Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔreteam yi a deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no

Wosam sɛ ebi nni mu koraa ne nyinaa wo ba Doctor Amuzu yɛbɛboa wo. Yasoɛ ne wɔ Kumasi Tafo Club six hundred, Accra Achimota Christian Village, Ashama, Lebanon Second Step, Kasoa, Amanfrom, Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area three, Imolotu ne Abronsan nom, Techiman yɛwɔ Zongo, Takoradi yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ. Yɛ adwuma from Monday to Monday, Dabi yɛ adwuma, anɔpa nnɔnson, yɛ adwuma kɔpɛ anwummerɛ dunum ne fa.
Akɔ aba bio mu oo Nana bra gu agye n'akonwa Yɛɛtoa nkɔmɔ no so, fra hofoɔ kaa ho Na no adaworo mma, krataa yi a woatwerɛ yi Ɛhemfa ne yɛbɛnya bi ato?
krataa yi deɛ, nea mehuiɛ ne sɛ, seesei nkwadaa no atwerɛtwerɛ nneɛma agu wɔn fon so, na ano koraa na aban reka ho asɛm sɛ nkwadaa no mpɛ akenkan. Enti ebi a mekɔ kɔkasa wɔ dwumadie bi ase a, mɛhyia mmeranteɛ ne mmabaa, asɔre program anaa baabi, obiara frɛ me sɛ, Nana bɛkasa a, na mede buuku no bi akɔ. Mekasa wie na meka buuku no ho asɛm na wɔhu sɛnea tumi a ɛwɔ mu a na ne wɔabɛtɔ. Enti memfa nkɔgu bookshop. Wode bɛkɔ akɔgu hɔ yi, ne tɔ no bɛyɛ basaa. Mede bi nso maa Minister for Education no sɛ nka ɔnhwɛ mu. Na anka ɛbɛyɛ a Ghana schools nyinaa yɛnye ma wɔn, nanso wɔntumi mfaa mmuaeɛ pa biara mmerɛɛ me.
Ɛbɛba, ɛfiri sɛ literature sei yɛ yɛkenkan nkrataa bi te sɛ mekae mmerɛ bi yɛkan Things Fall Apart, ɛyɛ Nigeriafoɔ bi na ɛtwerɛeɛ, book a, nti no sɛ yɛde Ghana deɛ no bi a nsɛm pa wɔ mu sei de ba a, mesusu sɛ ɛyɛ asɛm papa, nti ɛnkyɛ ɔbɛma wɔayɛ. Seesei koraa masan atwerɛ nwoma no baako. Ɛno yɛ From Teen to Adulthood into Proper Homemaking, sɛnea ɛbɛyɛ a wo fitra, mmeranteɛ ne mmabaa no, wo, wote fie a, w'awareɛ mu, wobɛyɛ wo fie asiesie, wo nneɛma sie, w'aduane noa, ne nyinaa, matwerɛ no wɔ saa nwoma no mu, na menya mfa, menyaa sika mfa nkɔɔ printing, enti yɛtwɛn Awurade na Ɔba a. na ɔbɛboa yɛn a, na yɛasan de ɛno nso abɛka wei no so ho. Ɛno adaworoma, yɛrebɛsɔre dwumadie yi, womfa afotu, afotusɛm bi nto hɔ mma yɛn kakra? Yoo, ɛsi. Nana.
Ɛɛ, asɛm baako a ɛwɔ me buuku yi mu a mahu sɛ ɛhia ɔman yi nyinaa a, me, metwerɛɛ topic no, Be Careful. Or be mindful of our resources. Be mindful of our resources. Of our resources. Resources, yɛka resources a, ɛkyerɛ nneɛma pa a Otumfoɔ Nyankopɔn de adom adasamma wɔ asase yi so. Ebi ne nsuo, yɛnya awia, yɛnya mframa, Yɛnya nimdeɛ fi nnipa hɔ, resources, human resources, ne nneɛma pii. Ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani ku ho sɛ nsu a Nyankopɔn abobɔ nsubɔnten atoto ɔman mu ama yɛn, nkuro nkuro yɛnom nsuo yi, ɛnnɛ nsuo nyinaa asɛe. Adɛn ntia? Yɛse biribi di galamsee, ɛnneɛ yɛtu gold, ɛnneɛ ɛhoro gold yi wɔ nsuo mu. Ama ebinom wɔ ahokyere mu paa. Ayɛ ɔman no dadwen, aban dadwen, asɔre dadwen, or ahemfo dadwen. Enti, yɛbɔ yɛn ho mmɔden na nneɛma pa a Nyankopɔn de adom yɛn wɔ asase yi so, ɔde yɛn bɛdua ha. Asase yi nyɛ obiara dea, ɔde kyɛɛ yɛn. Nso yɛresɛe no. Yɛtwam nnua nyinaa ansa na afei na. Adwene no aba sɛ nnua no a yɛatwa no yɛnnua bi nhyɛ mu a aban nso de ne ho agye mu a ɔreyɛ. Enti no, seesei no yɛhu sɛ galamsey yi a yɛreka ho asɛm yi de nsunsuansoɔ bɔne bebree brɛ ɔman yi na nnipa kakra no a wɔkɔtuiɛ no anya gold no de ahyɛ wɔn bɔtɔ mu na dodoɔ no ara nso a ɛrenom nsuo rebrɛ. Etu nyinsɛn gu nsu bɔne no. Ebi nso wɔ hɔ a, nkwadaa a yɛbɛwo wɔn no, ɛma wɔn adwene sɛe. Nsuo no a yɛasɛe no nti, ɛma nkwadaa yi yɛ basaa. Wode no ka ho a, ɛnyɛ yie. Yɛse ɔyɛ nsuo ba. Enti yɛbɛsrɛ, buuku yi, yɛse ma w'ani nna hɔ wɔ adom nneɛma a. Nyankopɔn de adom yɛn, nsuo, awia, mframa, obi wɔ hɔ a ne kaa to, wisie paa tum ne ɔde rekɔ, na nnipa ɛhome na ɛkɔ yɛn ahrawa mu, ne nyinaa ma yareɛ.
Ɛnti be mindful of our resources na ɛwɔ krataa fa aduasia nkono. Ɔdɔfoɔ, bɔ mmɔden paa, wofrɛ me koraa no a mɛpɛ book yi bi ama watɔ. Enti momma ne boɔ nso nyɛ den. Mehyɛ wo bɔ sɛ ne boɔ nyɛ den. Adwuma bereebe ne nneɛma a ɛwɔ krataa yi mu a ɛboɔ no a yɛde retɔn no, kyerɛ sɛ, ɛyɛ ahomka. Wotɔ a, bed time, wo ba bi, wo ba, wo mma no koraa rekɔda a, wotumi kɔtena wɔn nkyɛn na wokan kyerɛ wɔn, ɛfiri sɛ nnɛ no, atikyafoɔ no yɛ sukuu mu nneɛma nyinaa sesa. Mpo adagya no koraa nni hɔ na tikyani de akyerɛkyerɛ. Enti ma wo nsa nka krataa yi bi. Wobɛtumi de ayɛ bed time stories. Yɛrekɔda no, na wokan ma wo mma, ɛne ne nyinaa, na wodi mu nsɛm ɛyɛ kyerɛkyerɛ wɔn adeɛ nkakrankakra. Na na Ɔpamago Bragu Dansoa, ɔno nso na ɔde krataa yi baeɛ. Ɛnnɛ no, wakyerɛ yɛn bebree, na na akyerɛ yɛn nsɛm pii. Mesusu sɛ wode bi, mewɔ gyidie paa sɛ wo a wohwɛ me deɛ, wode bi bɛbɔ wo bra, na akɔ baabi a woada nso. Ɔbɔ adeɛ a. Ma memfa kakra nka ho de kyerɛ sɛ ɛwɔ buuku yi ara mu. Ɛnnɛ. Yɛ Asantefoɔ anaase Ghanafoɔ nyinaa yɛ kurom kasa yɛ mpɛ sɛ yɛ ka ɛma yɛ mma na wɔn asua. Akɔdaa a wawo no ara na wo ka aborɔfo kyerɛ no na yɛn nso so yɛ nyɛ aborɔfo. Yɛ nyɛ aborɔfo na wo bɛyɛ dɛn na wo de borɔfo kasa akyerɛ wa wa w'amammerɛ na wo ka kyerɛ obi a ɔnte borɔfo sɛ Onyankopɔn twedeɛ mpo totorobo nso ɔbɔɔ nsuo bɔɔ wia atoko afrɛ Nyankopɔn ayɛ boafo sɛn na abɛka no borɔfo yɛsrɛ yɛsrɛ atiefoɔ momɔ mmɔden ama yɛni nnye yɛn aa yɛkasa ho na ano mene akɔdaa bi kɔyɛ interview wɔ ɔpemsoɔ FM Ɔfiri Amerika na ɛbaeɛ. Wanyini na wadi bɛyɛ 16 years. Ɔka Asante te sɛ yɛwo no hɔ. Ɔka Asante te sɛ nea ɔte Ghana. Na ɔwɔ sɛ wɔn fie, ne maame ne ne papa kyerɛ wɔn Twi. Yɛte Ghana ha, yɛse yɛnka Twi mfa nkyerɛ yɛn mma. Yɛn nso aborɔfo yi nso a yɛnhyɛ da nte. Ɛndɛ, ɛndɛ yi ara. Ɛndɛ, ɛndɛ yi ara, you know, you know. Oh, you know, you know. Enti yɛsrɛ, menam ahobraseɛ so Ɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ brɔfo no deɛ ɛyɛ yɛnsua but yɛmma yɛani nkɔ yɛn aa yɛ kasa no ho na wobɛdu school bi mu ne yɛatwerɛ asi hɔ speak English No vernacular.
Ae adɛn yɛ kasa no ani wu anaa Otumfoɔ sɛ ɔsrɛ yɛn sɛ ɛbɛyɛ koraa asɔreyɛ ne adeɛ nyinaa yɛnka twi kyerɛ sɛ baabi a wobɛdu na Ɛho hia ara na ehia sɛ wɔbɛka Borɔfo deɛ a, na wɔaka Aborɔfo. But yɛn nkwadaa no, wɔde Twi yɛ nsɔhwɛ, wɔde Nkran kasa yɛ nsɔhwɛ, language wɔ school curriculum no so. Enti wɔn mmɔden a na awofoɔ no yɛmfa ntete yɛn mma wɔ fie. Twi, anaasɛ woyɛ eh, Asiramuni a, Dagombani a, Ka wo kurom kasa kyerɛ wo ba no na ɔmfa nhu wo amammerɛ na ɔno nso atumi adi so. Ɛno nso wɔ book no mu. Abusua,
Ɔkyeameɛ nim ɔse Nana, waso mu a. Nnawɔtwe sɛ nnɛ wɔbɔ adeɛ ama a yɛbɛsan yɛatoa dwumadie no so. Ɔdehyeɛ ba, ɛsi bodua. Macrau.
Ɛba mmarima hwɛ mu deɛ a, Dɔkta Amuzu, yɛ na Afrika ha nyinaa yɛagye yɛ atom sɛ, woba yɛaseɛ hɔnom a, yɛsa nyarewa bebree. Na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛ atom ma atere ne Afrika ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa. Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔretie me a, deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no,

Wosrɛ me sɛ ebi nni mu koraa ne nyinaa wo ba Doctor Amuzu yɛbɛboa wo. Yasoɛ ne wɔ Kumasi Tafo Club six hundred, Accra Achimota Christian Village, Ashama, Lebanon Second Step, Kasoa, Amanfurom Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area three, Imolotu ne Abronsan enum, Techiman yɛwɔ Zongo, Takoradi yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ. Yɛ adwuma from Monday to Monday, dabi yɛ adwuma anɔpa nnɔnson, yɛ adwuma kɔpɛ nwummerɛ durum ne fa.